Чак, мин инде анда барып, аерым төшерәчәкмен. Әле ул ачылмаган. Без бу бары тик таныштыру видеосы гына име? Һәм инде әйтеп үтәсем килә, без чәк чәк чәк чәк турында сөйләштек, чәй турында сөйләштек. Хәзер татар балы. Ничин татар балы? Чөнки алар вкус Россиядә катнашалар. Тулырак мәгълүмат пост астында булачак. Зинхар тавышыгызны бирегез, яме вкус России. Хәзер кыска гына интервью Язил белән. Игътибар белән карагыз, бик зур рәхмәт. Дуслар, сәлам, сәлам Ринат. гомумән менә алганда бу безнең татар балалар кооперативының беренче объекты дип әйтик инде без шушы объектта именно эшли башладык бу объект безнең кукмар районы мәчкәрә авылына урнашкан бу объектта инде безнең бүгенге көндә балны без умарта тотабыз үзе безнең кооперативның умарталары бар без шул умарталарның балын суыртып Шуларны фасовать итеп, бүгенге көндә сату эшләре алып барабыз. Бу урында бал кортларын амшан дип атыйлар инде аны, саклау урыны урнашкан. Бу урында пчела семья пакетларын ясау бүлмәсе урнаштырдык без. Гомумән алганда, безнең бу урында умарта кооперативының эшләрен алып бару өчен бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Хәзерге көндә без Безнең продукцияләрне шул бәхетле кибетләрендә, бүтән вак кибетләрдә табырга була. Дип договорны подписать иттек. Хәзер Валберс маркетплейсына да чыгабыз. Без Минсельхозның Вкус России программасында катнашырга булдык. Безнең ул номинация, ул тавыш бирү номинациясе. Халык ара тавыш бирү номинациясе. Шушы номинациядә катнашып, Без үзебезнең продукциябезнең халыкка халык ара халык арасында танытуын арттырасыбыз килә халыкка күбрәк белдерәсебез килә безнең э, кооперативның эш э, продукциясе бар икәнен ни өчен дигәндә чөнки безнең кооператив э, ул ум, Татарстанның умартачыларын берләштерә бер организациягә һәм аларның бөтен Татарстан умартачыларын җитештерген продукцияләрен чит, ә, без инде үзебезгә максат куйдык, Татарстанда түгел, чит илгә дә чыгарып, дөнья күләм белдерер, күрсәтер өчен. Кадерле дуслар, бу безнең әле Ренат белән бергә танышу, Аралашу видеосы гына, әле безнең эшнең башын күрсәткән генә видео. Инде Алла бирса, үзегезнең сорауларыгыз булса языгыз, э, җавапны җиткерербез, җавапларны бирербез. Э, инде э, хәзер э, киләчәктә менә э, декабрь айы э, январь айла, айла, киләсе елның январь айларында инде зур җитештерү цехын ачып җибәрергә исәпләп торабыз
Мин инде, Алла бирса, менә бу безнең, әйе, дөрес әйтте Язил, таныштык китә торган видео, чөнки менә хәзер без конкурста катнашабыз, әйе, татар балы, безнең бары тик берничә көн генә калды, э, мин тулырак мәгълүмат пост астына куячакмын. Алла бирса, э, икенче производстволар ачылгач, тулы зур сериал төшәчәкбез, авылга барып, чәйләр эчеп, балар ашап, Язилне төшереп, урынында кыш булыр инде, әйме, Алла бирса. Матур кышкы видео булачак.
Күкмарада сезнең белән күрешербез. Ә хәзер тавыш бирегез, яме? Вкус России, татар балы. Язил, бик зур рәхмәт сезгә.
Сорауларыгыз булса языгыз, яме, дусларым матурларым. Рәхмәт.